thikĩrĩria Siraki mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe kamweri ga ikũmi na igĩrĩ nginya kamweri ka mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe Mhm. Siraki 31 verse 12 up to verse 21 Siraki mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe kamweri ga ikũmi na igĩrĩ gũthiĩ nginya kamweri ka mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ĩraria ũhoro ĩgiĩ mĩtugo maruga-inĩ mĩtugo maruga-inĩ tũnathoma ndeto ĩkuhĩrĩirie o ta ĩno no reke tũigue ĩno ya ũmũthĩ ũngĩikara thĩ kũrĩa irio kwa mũndũ wa bata-rĩ ndũkae gũcikorokera na ndũkoige atĩrĩ hĩ kaĩ ici kĩrĩ nyingĩ ririkana atĩ ritho rĩkoroku nĩ rĩũru gũtirĩ kĩga kĩngĩ gĩkoroku ta ritho na nĩkĩo rĩitaga maithori kaingĩ ndũkae gũkinyĩra na guoko kĩrĩa gĩothe ũrona na ndũkanahatĩkanĩre irio na arĩa mũriganĩtie iruga-inĩ ĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa ah, ũngĩenda agwĩke na ũmwĩciragie na njĩra ciothe Rĩa ta mũndũ kĩrĩa wanengerwo, na ndũkae kũhũra kanua ũkĩrĩa nĩguo ndũkamenwo. Koragwo ũrĩ wa mbere gũtiga kũrĩa nĩ ũndũ wa kuonania mũtugo mwega, na ndũkae gũkoroka ndũkanahĩtie. Angĩkorwo ũikaranĩtie hamwe na andũ angĩ-rĩ, ndũkae gũtuĩka wa mbere kuoya irio, Mũndũ wĩna mĩtugo mĩega akoragwo aiganĩtwo nĩ kĩndũ kĩnyinyi, na athiĩ toro ndahihagia na hinya. Toro mwega umanaga na mũndũ kwaga kũrĩa irio nyingĩ, mũndũ ũcio nĩ okĩraga tene na akaigua wega. Mũndũ mũkoroku akoragwo na thĩna wa kwaga toro, na kũira ngoro, na kũrĩo nĩ nda. ũngĩigua ta waturwo nĩ nda tondũ wa kũrĩa mũno uma nja ũtige ikĩrĩo na nĩ ũkũigua wega reke tũcokere kahora reke tũcokere kahora Kwani maturumĩte ndũngĩmaigua Aigua- Matigana. aigua ndĩ mũrĩi Ĩĩ. ithu nĩ bibilia Mhm. Siraki mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe Ehe. kamani ga ikũmi na igĩrĩ nginya kamahari ka mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe Akauga atĩa? mĩtugo maruga-inĩ Ehe. ũngĩikara thĩ kũrĩa irio kwa mũndũ wa bata-rĩ Ehe. ndũkae gũcikorokera Ĩĩ. na ndũkoige atĩrĩrĩ Ĩĩ. "Hĩ, ai cikĩrĩ nyingĩ Rĩa kĩrĩa wareherwo. yes Mhm. ririkana atĩ ritho rĩkoroku nĩ rĩũru Ehe. gũtirĩ kĩga kĩngĩ gĩkoroku ta ritho Ehe. na nĩkĩo rĩitaga maithori kaingĩ Mhm. ndukae gukinyira na guoko kiria giothe urona ikuhata kuhata kuhatiria wikira ture iguru na ndũkanahatikanĩre irio na arĩa mũriganĩtie iruga-inĩ nĩgonagia mhm. mbora hũra na moko ũguo kĩkinyĩra kĩero kĩa ngũkũ ndũkae gũkinyĩra na guoko kĩrĩa gĩothe ũrona na mhm. ndũkanahatĩkanĩre irio na arĩa mũriganĩtie iruga-inĩ mhm. ĩka mũndũ ũrĩa ũngĩ ũrĩa ũngĩenda agwĩke na ũmwĩciragie na njĩra ciothe Mhm. rĩa ta mũndũ kĩrĩa wanengerwo Ĩĩ. ũrĩa ta kĩ Ũrĩa ta mũndũ. rĩa ta mũndũ kĩrĩa wanengerwo Ĩĩ. na ndũkae kũhũra kanua ũkĩrĩa Ĩĩ. nĩguo ndũkamenwo Kũhũrire kanua karĩ ibati. tiga kũhũra kanua tau tau ũkĩrĩa Kũhũrire kanua karĩ ibati. Ĩĩ, nĩguo ndũkamenwo Mhm. koragwo ũrĩ wa mbere gũtiga kũrĩa nĩ ũndũ wa kuonania mũtugo mwega koguo ũrĩa ũkĩroraga arĩa angĩ Ĩĩ, Ĩĩ, Makuhĩrĩria, ona hakuhĩ. makuhĩrĩria wetiga nacio Wetiga nacio. Ĩĩ, Ĩĩ, na ndũkae gũkoroka mhm. ndũkahĩtie Yes. mũkoroko nĩ ũrehaga kĩ Kũhĩtia. kũhĩtia Ĩĩ, tondũ no ho ũrĩ iterwo yes angĩkorwo iikaranĩtie hamwe na andũ angĩ rĩ Mhm. ndũkae gũtuĩka wa mbere kuoya irio Eh, ngoja wachukue horera koro ya muico koro ya muico mundu ina mitugo miega akoragwo aiganetwo ni kindu kinini mhm. na thie toro ndahihagia na hinya reke njokere mundu wina mitugo miega mhm. akorwo akoragwo aiganitwo ni kindu kinini mhm. na athie toro ndahihagia na hinya reke tũrĩkĩrĩrie Ehe. thikĩrĩria reke njeherie karwĩmbo Mhm. toro mwega umanaga na mũndũ kwaga kũrĩa irio nyingĩ Ĩĩ. mũndũ ũcio nĩ okĩraga tene na akaigua wega Mhm. mũndũ mũkoroku akoragwo na thĩna wa kwaga toro Nĩ gũcaya. na kũira ngoro Mhm. na kũrĩo nĩ nda ũgacoka ũkerwo atĩrĩrĩ Mhm, ũngĩigua ta waturwo nĩ nda Mm. tondũ wa kũrĩa mũno mhm. uma nja ũtige ikĩrĩo na nĩ ũkũigua wega wambe ũhũrwo nĩ kaheho ndathe hocoke Ĩĩ. Ĩĩ. ũmanjahoro nĩ kareho nĩ karĩmwe ũcoke kuo nacoka gathiĩ na mbere andũ akĩrĩe mũno tũthoma thĩinĩ wa ciraki mĩrongo ĩtatũ na ĩmwe kamũri ga ikũmi na igĩrĩ nginya kamũhari ka mĩrongo ĩrĩ na ĩmwe ĩraria ũhoro ĩgiĩ mĩtugo maruga-inĩ na ndeto to ĩgiĩ ũhoro ĩgiĩ kũrĩa peke yake tokũrĩa irio tokũrĩa irio Ĩĩ. nginya ũhoro ĩgiĩ indo iria twethaga na gũkũnja nĩguo mwĩ hamwe korwo he kĩndũ mũretha mwĩ hamwe rĩ tiga Mhm. gũkorokera indo iria mwĩ hamwe mũretha mwĩ hamwe nĩguo ĩĩ reke Ĩĩ. kila mũndũ akorwo akĩrĩa eh, ciigananĩirie Ngĩguo. mwathi mwetha mbeca handũ mũrĩ andũ atano rĩ Ĩĩ. reke mũkorwo mũkĩrĩa mũigananĩirie Ĩĩ. tia kũhaca andũ arĩa angĩ Mũkena cia uma ici tũrathiranga oguo tũrĩ atano. yes Ĩĩ. exactly Mhm. ũtige mũkoroko nĩgetha wonage toro Yes. no wokĩra ũkenete ũkĩiguaga wega Ĩĩ. na ndũkahuhagia na hinya